O fewn y bag oedd yna gwn. Ti'n gwsgu hwnna ti? Achos ti'n sboilo fe nawr. Mae fe'n perfectionist sydd yn sydd yn dda ond hefyd sydd yn frustrating. Fi'n credu fi'n neud jobyn dda o hwnna. Bach o froth fel 'a? Ie. Dyn dyn ni ddim yn gweld dim gwanieth. Voilà. Athon ni brynu'r adeilad rhyw ddwy flynedd yn ôl, y fi a'n wraig Lisa, fel buddsoddiad i ddechrau. Mewn rhyw chwech mis ar ôl hynny, mi benderfynodd y tenant i adael, a athon ni nawr reit ar ddechrau Cyfnod clo cynta yng nghanol Covid, o' 'na daliade 'da ni'n neud i'r banc a a do's dim rent, do's dim incwm do fewn, felly nathon ni benderfynu reit ma' raid i ni neud rwbeth gyda hwn. O'n i wastad moyn gwitho'n hunan, dod o deulu o o bobl sydd yn gwitho ein ein hunan a wedi tyfu lan gyda mam a dad yn yn rhedeg yym busnese gwahanol yn cynnwys yym siop a tea room bach. O'n i isie neud ychydig o waith a fi isie ail weirio y selar a a'r siop. A ath 'na gwmni trydanol m- lawr. Nath yy Lisa wedyn dderbyn galwad yn dweud yym well i chi ddod yma ni 'di ffindo rwbeth fi'n credu dylech chi ddod i weld e. Cyrradd y siop a o'dd y trydanwr wedi ffindo hen fag arian be' sy fel fe- rhwbeth digon tebyg i hynny. O fewn y bag o'dd yna gwn, rhwbeth digon tebyg i revolver. Edrych i fod yn onest digon dodgy rili. So nes i ffonio ffrind o'dd fi'n gweithio ar heddlu a weud drychwch yym Long story, ond ni 'di prynu siop, a fewn y seller shop ni 'di ffinno drill. Beth ddylun ni ei wneud ag e? Oherwydd, o, paid poeni, mae'n digwydd trwy'r amser. House clearances, maen nhw'n ffindo bob math o bethau, jyst cera 'na i'r orsaf heddlu lleol, fe wnawn nhw gymeryd y gwn. Ond yy, mae hanes y drill yn ddirgelwch pur, yy, a falle bod 'na beth da bod ni ddim yn gwybod beth oedd hanes y gwn. Misoedd o waith yn mynd heibio, ac ar ôl hynny i gyd, oedd Lisa fynne'n teimlo, wel, 'dyn ni 'di gwario cymaint o egni, amser, ag arian yma, A o'n i'n teimlo, sa'n i moyn rhoi'r allweddi i neb arall, o'n i moyn rhedeg rhyw fusnes ein hunen yma. A'r syniad oedd agor siop goffi, ychydig yn wahanol i'r arfer hefyd yn gwrthi gwin a chwrw ar bethe eryll. Felly dyna yw hanes yr adeilad, ond megis dechrau ni mae lot da ni ddysgu. Mae Alys da ni nawr sy'n um, bron yn 15 mis, um, so falle ddim yr um, amseriad iawn, ond nes i ni brynu'r adeilad hyn tua dwy flynedd yn ôl, wedyn pam doth e'n wag, nawr oedd y cyfle, really. Dwi moyn i Alys cael y fath o yym profiadau ges i yn tyfu lan so falle mai dydd Sadwrn yn lle mynd i yym am diwrnod mas a'r teulu i'r Cash and Carry byddwn i'n mynd. Dwi ddim yn gweud byddai'n hands on iawn yma, Lisa sy'n mynd i fod yn in charge a fi'n credu er serch y briodas well i fi adael Lisa yy yn rheoli'r lle a cadw cadw cadw weddol dawel yn y cefndir. Yym ni yn gweitho yn dda 'da'n gilydd ond ma' fe'n challenge falle bod yym Um, mae fe'n perfectionist sydd, yn, sydd yn dda, ond hefyd sydd yn frustrating. A dwi'n hwnna ddim yn meddwl bod fi ddim moyn pethau wneud yn iawn, ond um, yeah, dwi ddim cweit i'r, ir lefel o fe. Os mae rhywbeth yn mynd o le ar tfeirian coffi, Lisa o'r person cyntaf dwi'n cysylltu. Ond o ran cael pethau wedi wneud, Lisa's the doer, I'm the talker. Yn gobeithio, wrth i ni ddod allan o'r pandemig, mi fydd yna alw gan bobl i gymdeithasu unwaith eto a gobeithio bod diod wedi gynnig y profiad a'r lle yna iddyn nhw wneud hynny.